andũ eh, mena tarĩ kũ- gũ- kũmetameta marametameta nĩ ũndũ wa wĩra wa mwathani na ngai nĩ atũnyitaga nginya na ũrimũ witũ tũngĩkorwo tũraruta wĩra ta ũcio nĩ ũndũ wa motivation icio the basic ones ingĩkorwo nĩcio the true kũrĩ mandugu mahunjagia Matwĩraga ũhoro wa marĩ mbere itũ hanini. Mathiaga kũhunjia ĩmwe ĩmwe mwatwĩraga atĩrĩrĩ mũthenya ũmwe moimĩte na kũu makinya thĩka makĩaga ngari makĩrana atĩrĩrĩ ithuĩ rĩ rĩu tondũ o marũgamia ngari ũguo marorwo nĩ ngari makoneka tarĩ mĩkora na nĩ ũtukũ magetigĩrwo magĩtiga mũndũ ũmwe hau ũguo ahoyage lift ye o magĩtonya rungu rwa Ndarasha, magĩtonya kĩrima-inĩ, mĩigua ĩno ĩkuaga maĩ, koguo magĩturia maru makiuga ngari ĩrĩa kũhĩtũkĩra haha ũguo mwana nĩ ũmĩrũgamie ũmĩnyitie nake ũrĩa wĩ harĩa no kũrũgamia areka atĩa ararũgamia rĩu ĩ ngari nĩ yakĩrũgamire Niĩ kana yarũgamire nĩ ũndũ nĩmamenyitĩte na spaki icio cioimaga kũu rungu rwa irima kana nĩ ũndũ mũndũ ũyũ athekire arĩ wiki no njĩra cia mwathani ndũngĩcimenya ngari ĩkĩrũgama yarũgama agĩũka gũtonya rĩ imũndũ ikiuma na gũkũ rungu gũka gũtonya ngari ndiretĩkĩrire ate gũikaranga mwana ndũkore ndũkore aya ne aca ndĩorire ndĩorire Endia ithuĩ tiguo. No ithuĩ ndona marutaga wĩra wa mwathani merutĩire na hinya mũno nĩ ũndũ wa kwenda Ngai, nake Ngai akamathondekera. Ona ithuĩ twanona maũndũ Ngai agatwĩkĩra maũndũ mega mũno nĩ ũndũ wa kũrĩa twĩikirie nĩ ũndũ wa wendo na nĩ ũndũ wa kwĩrutĩra twĩrĩgĩrĩire mwathani Tondũ nĩ twĩrĩgagĩrĩra maũndũ marĩkũ? Macio. Ĩyo nĩyo point ya mbere ngwendaga kwamba ũmũhe atĩ ũhoro wa gĩkeno kĩa mũhunjia ũyũ wahunjagĩria aya kĩarĩ na ũhoro wa kĩrĩa kĩonekanaga kuma kũrĩ o na gĩtũmi kĩa maũndũ macio nĩ tũkaheo nĩgetha twĩrutage namo. Acoka akoiga atĩrĩrĩ, Mweri-inĩ wa kĩrĩa, mweri wa gatano, akoiga atĩrĩrĩ, tondũ ũhoro ũrĩa mwega twahunjagia ndwakinyire kũrĩ inyuĩ taarĩ o ciugo theri, no gũkinya wakinyire wĩna hinya na wĩna roho mũtheru na wĩ wa ihoto itangĩthanganio, Na inyuĩ nĩ mũĩ mĩthiĩre ĩrĩa tuonekaga nĩ inyuĩ tũgĩthiĩ nayo nĩ ũndũ wanyu. Haha hena ũhoro mũnene mũno ũrĩa andũ aya manyitire ũhoro, na nĩgetha ũhote kũnyita ũhoro ũyũ wega-rĩ, tũgũcoka kuma kũrĩa ũhoro ũyũ ũtarĩirio wega ũrĩa wamakinyĩire kuma ibuku-inĩ rĩa Atũmwo ikũmi na mũgwanja, nĩho ũhoro ũyũ wambĩrĩirie. Na kuma kũrĩ ibuku-inĩ rĩa Atũmwo ikũmi na mũgwanja-rĩ, nĩ tũkuona atĩ mwathani aharĩrĩirie ũhoro ũyũ na njĩra yarĩ nene mũno ndĩciragia ũhoro ũyũ rĩmwe ngainaina kidogo nĩ ũndũ wa rĩrĩ tũngĩcoka na thutha kuma ikũmi na ithathatũ-rĩ tũkwamba kuona paulo erekeire kũhunjia na ndathiaga gũkũ Kũu tikuo aathiaga. Thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo ikũmi na ithathatũ tũngĩambĩrĩria hau Paulo tũrona haha mũhari wa mbere atĩ agĩcoka agĩki 16 o hau mbere atũmwo ikũmi na ithathatũ agĩcoka agĩkinya Deribe na Lusitera Na atĩrĩrĩ, kũu Lisitera nĩ kwarĩ mũrutwo wetagwo Timotheo, mũrũ wa mũtumia Mũyahudi wetĩkĩtie Ngai, nowe ithe aarĩ Mũyunani. Haha nĩ ho Paulo maamenyanĩire na mũndũ ũgwĩtwo ũ? Timotheo. Mũno ũrĩa Ngai arambĩrĩria kũharĩria ũhoro ũcio tũgĩkinya kũrĩa Athesalonike kũu tũgũthomaga ũhoro wake rĩ maarĩ na Timotheo na maarĩ na mũndũ ũngĩ wetagwo Silas magĩkinya no haha nĩho mamenyana mbere ĩyo maarĩ o na Silas mamenyana rĩu na Timotheo na maandĩko ma Ngai maugia nake mũndũ ũcio arĩ na ngumo njega kwĩ ariũ a ithe witũ arĩa a Lusitera na Ikonio, na nĩwe Paulo endaga mathiĩ nake, agĩkĩmuoya akĩmũruithia nĩ ũndũ wa Ayahudi arĩa matũire ndwere icio. Hĩndĩ ĩyo ũndũ ũngĩ, Paulo ndeharĩirie gũthiĩ kũhunjĩria ndũrĩrĩ. Andũ aya tũrathiĩ kuona ũhoro wao thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa rĩu rĩu tũkuga rĩa Athesalonike-rĩ, arĩa aingĩ maarĩ a ndũrĩrĩ. No Paulo ihinda rĩrĩ-rĩ, na nĩ hakuhĩ mũno akinye kuo-rĩ, ndakinyĩte hau, endaga kũhunjĩria arĩkũ? Ayahudi. Na rĩu Ayahudi tondũ matigwĩtĩkĩra mũndũ ũrĩrĩ Uyu anakorwo ni nuthu ni nuthu Muyahudi atari muruu ri, akimuruithia e mugima. Ndiramenya etigirire niki? Yu ti wendo? Na kwirutira Mwathani ati angikorwo kurua gwakwa, riu ni Timotheo ndiraria uhoro wake, angikorwo kurua gwakwa ni gugututethia gutwara kiugo kia Ngai kuri Ayahudi ri, wacha ifanyike. Kurogia na ngoro ta icio. Gutiri undu ona umwe tungiona munene. eh? Nĩ getha wĩra wa mwathani wĩke atĩa? Ũrutĩke. Agĩtũmwo Luithia. Rĩu nĩ agĩa na ndungata ĩngĩ. Ũngĩrora ũthiĩ ũthiĩ na mbere wone atĩ mũhari wa wa ikũmi na igĩrĩ rĩ tũrũgĩte hau ũguo nginya mũhari wa ikũmi na igĩrĩ na twaima kũu tũgĩkinya Filipi nĩ mũĩ kanitha wa Filipi Nĩ kanitha ũngĩ mũthaka warĩ na gĩkeno, na nĩ kanitha ũmwe ũthomete ibuku rĩa Filipi rĩkoragwo rĩrĩ ibuku rĩa gĩkeno gĩtheri nĩ ũndũ kwarĩ kanitha warũgamire wega. Tũgĩkinya Filipi, itũũra rĩrĩa inene rĩa bũrũri wa Makedonia. Koguo rĩrĩa tũraria ũhoro wa makanitha ma Makedonia na Thesalonike, kanitha wa Filipi ũrĩ hamwe na makanitha marĩkũ macio? Itũũra, tũgĩkinya Neapoli, magĩcoka magĩkinya Neapoli, na twaima kũu tũgĩkinya Filipi itũũra rĩrĩa inene rĩa bũrũri wa Makedonia, nao arĩa maatũũraga kuo nĩ maatuĩtwo Aroma. Yes, by tũrĩa tũngĩatuĩkire a- a- a Ngeretha na ũndũ wa twĩka colonized. Na tũgĩikara itũũra rĩu matukũ mataarĩ maingĩ ona twaria ũhoro wa kahinda gakuhĩ aya ũcoke ũthiĩ mwari wa ikũmi na inya nĩgetha wone harĩa macemanirie na mũtumia wetagwo Lydia agĩtũigua ũrĩa warĩ mwendia harĩ mũtongu ũyũ wa rangi wa ndathi nake aarĩ wa itũũra rĩa Thiatira, Thuatira na mũhoi Ngai Nĩmagĩa na mũmemba wa kanitha, na ũyũ nĩwe waheanire gwake gũtuĩke gwa, gwa kũhoyagĩrwo, agĩtua mũciĩ wake ũtuĩke kanitha. Rĩu nĩ Ngai ũrathiĩ athondekete njĩra ya gũkinyanĩria ũtungata wa bũrũri wa Athesalonike. Arabu ũgacoka ũgakerwo atĩrĩrĩ, mweri wa, wa ikũmi na ithathatũ hau mbere na gwĩkinya atĩrĩ atĩ rĩrĩa twarĩ njĩra tũgĩthiĩ handũ harĩa hahoyagĩrwo tũgĩtũngana na mũirĩtu ũmwe nĩ mũĩ story ĩno warĩ na roho wa kũragũra nake nĩonagĩra andũ arĩa ene wa, we umithio mũnene nĩ ũndũ wa kũragũra nĩ gwathire wega Paulo, Githĩ ndekũhoera kairĩtu gaka? Ndaimono githĩ ndĩkuma? Nake Paulo na Sila mekore kũ? Korokoro-inĩ, nĩ ũndũ nĩ mambĩrĩria kũingĩrĩra wĩra wa gũthũkia mbia iria cioimanaga na mũirĩtu ũyũ. Kũu magĩkora kĩrĩa, coke magĩkora njera. Kũu nĩkuo mainire Mwathani akĩhingũra mĩrango, kwoguo Ngai nĩ ahaaragĩrĩria wĩra ũcio wake na njĩra matangĩahotire o ene kũbanga, tondũ matingĩamenyire njĩra icio ciothe ũrĩa irathiĩ inyitanĩte. Rĩu-rĩ, ũcoke wone-ĩ, mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na ithano ndĩathiĩ ndũgĩte nĩgetha wone. Na rĩrĩ, O na ũtukũ gatagatĩ, hau nĩho Paulo moima ma mĩrango yahingũka, na Sila, na nĩ kũhoya maahoyaga Ngai makĩmũinagĩra nyĩmbo, nao andũ arĩa angĩ mohetwo makamathikagĩrĩria. Nĩwona me njera-inĩ no marutaga wĩra wa Mwathani? Rĩu magĩkiuma njera-inĩ. Rĩu tũgakĩrwo atĩrĩrĩ, hau ũguo tũthiĩ, rĩu tũthiĩ nginya 17, rĩu nĩ maruta wĩra ũcio, nĩ moka ikũmi na mũgwanja, Kĩambĩrĩria-inĩ hau, rĩu haha nĩ ma, nĩ macoka kũrĩ ariũ a Ithe witũ marĩka kuuma njera na makĩmomĩrĩria. Mũhari wa ikũmi na mũgwanja mũhari wa mbere. Na rĩrĩ, maarĩkia gũtuĩkanĩria Amfipoli na Opolonia, magĩkinya Thesalonike, kũu ndarũgĩrĩra handũ hamwe ha arĩa metirwo nĩ gwĩtwo metirwo directly magĩkorana na mũndũ warĩ wa tũcoke mwari wa gatandatũ ba- 16 chapter 16 verse 6 nao a paulo magĩtuĩkanĩria bũrũri-inĩ bũrũri wa Perugia na Galatia, nĩ gũkorũo nĩ maakanĩtio, haha nĩho ngwendaga tuone, nĩ maakanĩtio nĩ Roho Mũtheru atĩ matikae kũheana ũhoro wa Ngai kũrĩa Asia. Koguo Paulo mathiaga kũ? Mathiaga Asia. Magĩkanio nĩ mwathani Matigathiĩ Asia, mathiĩ Greece, Europe. Tuko pamoja? Koguo ũhoro ũcio we plan yao ya gũthiĩ kwarĩ mabũrũri-inĩ ma Asia, Ngai akĩambĩrĩria kũmagarũra. Na marĩkia gũ- gũkuhĩrĩria Musia, makĩgeria gũthiĩ na mbere mathiĩ Bitunia. Ĩndĩ roho wa Jesu Ndaigana kũmetĩkĩria. No wamakaania rĩngĩ. Nĩ mwathani. Rĩu merwo matigathiĩ Asia, meciria magĩthiĩ kũu gwĩtagwo Bithunia, magĩkaanio nĩ mwathani. Magĩgĩ- Magĩkĩhĩtũka Musia, magĩ- magĩtherera magĩkinya Teroa. Nake Paulo akĩona kĩoneki ũtukũ, akĩona mũndũ wa Makedonia arũgamĩte akĩmathaitha, akamathaitha, akĩmwĩra atĩrĩ, Rĩu ũke gũkũ Makedonia ũtũteithie. Koguo kũrĩa tũroka kũrora ũhoro wakuo gũkũ kwa Athesalonike, nĩkuo kũu Makedonia-rĩ, nũũ watwarire Paulo kuo? Ambire kũmũgiria gũthiĩ kũrĩa angĩendire gũthiĩ, eciria atĩ rĩu haha nĩho tũgũgĩthiĩ, agĩkĩhingĩrwo njĩra, Kũu mwathani athiire amũgarũrĩte amũgarũrĩte nginya agĩkinya kũ? Ndiũĩ kana gũkũ young people nĩ mũĩ atĩ nĩ mwathani watũrehire na tũtieciragia nĩ tũgoka gũkũ. Nyina agĩcoma nĩ ũhoro wa ma. Eh? Ĩyo ti ũhoro wa ma. Mũthenya ũmwe, mũthenya ũmwe tene mũno ithuĩ tũikarĩte mũciĩ oro ũguo hagĩũka mũndũ wekĩrĩte kĩremba na tũtiamũ expect kana tũtiamũ nĩ twamũĩ nĩ twakĩmũmenyire twamwona Twĩ cukuru twamwĩtaga thakame, na ndarĩ mũhonoku hĩndĩ ĩyo, ona niĩ ndiarĩ mũhonoku hĩndĩ ĩyo. No mũthenya ũmwe-rĩ, nĩ ũndũ wa mũirĩtu ũngĩ moyaine na nyina wa Nyakĩo, my wife-rĩ, Na mũtu- mũtumia ũcio a- agĩcoka agĩkĩmenya atĩ niĩ ndarĩ njiri-rĩ, na akĩmenya nake nĩ kũrĩ mũndũ kwao mũciĩ warĩ njiri wetagwo, mamwĩtaga Thakame, na ngĩmwĩra ũcio nĩndĩmuoe. Rĩu mũthenya o ũmwe-rĩ, amũrehire nginya gwitũ na ndatwĩrĩte. Thakame agĩgĩũka kuona kĩmwana mathomaga na, ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa wambĩrĩirie gũkarehe ũratũrehe gũkũ Kangema, na nĩ rũgano rũraihu, tondũ okire agĩkora tũgĩthoma Bible study, akĩigua ũhoro ũcio wamũhutia mũno mũthenya ũcio ena kĩremba gĩake. Aikarire Bible study ĩyo mwaka na nuthu, okaga o Friday o Friday. Julius, weyona ũkĩrwo kiugo kĩa Ngai ũkamenya ũhoro ũcio nĩ mũhandĩre, nĩ mũrutĩre wĩra. Mĩaka okaga kuma gũkũ agathiĩ o nairobi agathikĩrĩria kiugo kĩa ngai agacoka agakua tũratathi ndandĩkaga hĩndĩ ĩyo agoka natuo na gũkũ andũ makoragwo na ngwatanĩro rĩ agatũneana kũu na mũthenya ũrĩa arutire kĩremba kĩu anjĩrire rĩu ĩ we no ũkire nĩgetha njĩtĩkio atĩ tigũcoka ndacoka na kĩ na thutha tondũ hĩndĩ ĩyo twaruta kĩremba twamwenja twamũbatithia Nĩ mũndũ ũcio ndĩraheana ũhoro wake nĩ mũndũ wa makedonia Eh? nĩ mũramenya ndĩraria ũhoro wao wao wa ithe wa merũ na ithe wa gĩcomo Eh? nĩ mũranyita ũngĩamuonire

eh? tũgĩcoka tũkĩmũtwara ũbatithio-inĩ kĩmũbatithia tũgĩra rĩu kũu no ũndwarire gũtirĩ mũndũ ũgwĩtĩkia atĩ ndicokete na kĩ ũguo nĩguo ndokire gũkũ rĩu rĩ nĩ tũtigĩre hau icio nĩ tũgatwarithia mũthenya ũngĩ koguo ngai nĩ abangaga njĩra na ngai nĩ agiragĩrĩria imwe Na nyina nyake angĩkwĩra ũrĩa ithuĩ citũ nĩgetha nyone mathaa ma gũkoragwo atĩ ndĩroka gũkũ o wiki o wiki ũrĩa ithuĩ na ithuĩ tuonetio kanitha-inĩ rĩ nĩ rũgano ta rũrĩkũ rũrũ nginya handũ ndakinyĩte handũ ha kũrũgamio kũhunjia kũrĩa twarunjagia no tũtiamenyaga atĩ ngai nĩ kũbanga arabanga njĩra ya wĩra ũ ũngĩ koguo haha nĩ identifyaga na Paulo rĩu ndĩciragia atĩrĩrĩ

Na tiga nĩ rĩu ũguo recently amwe ao marambĩrĩria gũtwara messages kũndũ kũngĩ rĩ, wĩra wa Ngai nĩ gũthira wathirire kũu. Nĩ mũrona? No Ngai agĩtwara wĩra ũyũ Europe ũgĩũka gũkũ kwa Athesalonike. Na gũkĩgĩa na thĩna mũnene mũno ta tiga nĩ ũkuona haha. No ũguo nĩguo wĩra ũcio wacokire kuuma kũu ũgakinya kwa Ngeretha, athũngũ acio magacoka gũka gũkũ tondũ nĩ matwathaga, na magĩũka gũkũ arĩa mokĩte gũkũ mbere matiokaga nĩ ũndũ wa kũhunjia, mokaga nĩ getha moe bũrũri wene ta colonialism, maũiye ũtuĩke wao nao ahunjia rĩ magokania nao nigetha inyuĩ mũkĩiya na mũkĩgeria gwĩka ũrĩa rĩ ithuĩ tũthomithie andũ gũthoma tũmathomithie kwandĩka tũmakĩre mathibitarĩ acio nĩ akristiano marutaga wĩra ũcio nĩ ũndũ wa wendani ũrĩa marĩ naguo kuma kũrĩ mwatha nĩ mũrona mũrogĩa na ngoro ta icio Ũguo nĩguo twakinyĩirwo nĩ kiugo kĩa Ngai. Wendo, kwĩrutĩra, ũhoro wa kwĩrĩgĩrĩra Kristo, atĩ ona gũgĩkagwo ũũru, Akristiano makauma andũ acio thutha, makaruta wĩra ũrĩa Ngai amabangĩire. Rĩu nĩ kĩrĩa gĩtũmire ũigue ingiuga atĩ nĩ thomaga ũhoro ũyũ ngaigua ndainaina-rĩ, ngĩũria korwo Paulo ndathikĩrĩirie mũgambo wa mwathani hĩndĩ ĩyo athiĩ Athesalonike-rĩ, ũmũthĩ ũyũ no gũkorwo ingĩtũraga njohete ona ti gacuka karũa hmm? na itimũ ngĩteng'erania na, na thwariga no ngai nake nĩ mwega Amen. Rĩu mũhari wa ikũmi wa wa ikũmi na mũgwanja-rĩ, na rĩrĩ, marĩkia gũki- gũtuĩkanĩria Amphipoli na Apolonia, magĩkinya Thesalonike, kũu nakuo gũgĩkorwo kũrĩ na thunagogi ya Ayahudi. Nake Paulo agĩtonya harĩ andũ ayo, o ta ũrĩa aamenyerete gwĩkaga. Andũ aya-rĩ, maigua amahũnjĩria-rĩ, gwacokire kũgĩa thĩna gũkũ ya igue kethome atu Agĩtonya harĩ andũ ayo o ta ũrĩa aamenyerete gwĩkaga, na mĩthenya ĩtatũ ya Thabatũ nĩaranagĩria nao akĩmaheaga ihooto irutĩtwo Maandĩko-inĩ. Marĩkũ? Marĩa makũrũ. Ũrona? Akamataũragĩra na akarũmia atĩ Kwarĩ bata Kristo anyarirĩke na acoke ariũke oime kũrĩ arĩa akuũ. Kahiga ũngĩrũo ũhunjĩrie mũndũ kuuma Kĩrĩkanĩro Kĩrĩa Gĩkũrũ ũmuonie ũrĩa kwandĩkĩtwo atĩ Kristo nĩ agaakua na ariũke-rĩ, no ũrute wĩra ũcio? Ũngĩhingũra ibuku rĩrĩkũ? Ĩyo nĩ assignment. Ah, nĩ wambĩrĩria kũrĩa. No ũguo nĩguo Paulo ekaga. Amarutaga kuma kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ ũhoro wa Kristo. Mwana arĩ ũhoro mũnene. Aya, wĩrute. Ũcio tiguo tũreruta ũmũthĩ. Ningĩ akĩmera ũũ atĩ Jesu oro ũcio ngũmũhe ũhoro wake nĩwe Kristo. Na amwe ao Maigua ũhoro ũcio, makĩwĩtĩkĩra, magĩtuĩka a thiritũ ya Paulo na Sila, gwata Ayunani kĩrĩndĩ. Kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Ayunani nĩkĩo tũrakora kana tũkwĩrutaga kanitha-inĩ ũyũ aracokeria ngatho. Kĩrĩndĩ kĩnene, arĩa meamũrĩire Ngai, o na atumia aingĩ arĩa maarĩ igweta. O ti hĩndĩ atumia mambĩrĩria kũgĩa igweta. No Ayahudi, tondũ wa ũrĩa maiguire ũiru-rĩ, magĩcaria andũ amwe o ananu o rũũri, makĩmarehe, magĩcoka makĩũnganithia kĩrĩndĩ, makĩrutithia ngũĩ itũũra-inĩ maya metagwo maandamano, ta marĩa magakorwo kuo rũciũ. Ningĩ magĩtharĩka nyũmba ya Jasoni, makĩgeria kũruta Paulo na Sila kuo, nĩguo mamaneane gwĩ kĩrĩndĩ kĩu kĩonganĩte. Nĩguo harĩa Paulo akuga kũmĩrĩria kũrĩa Athesalonike momagĩrĩria, tondũ kanitha wao wambĩrĩirie na thĩ na thĩna na mĩnyamaro. Na nĩ ũkuona haha ũngĩthiĩ na mbere, maarutĩirwo thĩna nginya Paulo makiuma gũkũ. Moima gũkũ magĩthiĩ kũndũ gwetagwo Berea. Kũu andũ magĩtĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Moima Berea, me Berea-rĩ, andũ aya mamahũraga gũkũ, ĩrĩa a Jewish. Ayahudi makĩmarũmĩrĩra kuo ningĩ magĩũka makĩmaingata rĩu kanitha ũyũ wa athesalonike wahandĩtwo na mathĩna aya metĩkirie metĩkirie makĩonaga thĩna matietĩkirie mena indo kana mena maũndũ mega, metĩkirie makĩhũragwo. Koguo rĩrĩa Paulo aroiga atĩ nĩ tũĩ ũhoro wa kũũmĩrĩria kwanyu mathĩna-inĩ-rĩ, nĩ mũrona background ya kanitha ũrĩkũ? Ũthiĩ ũthome chapter ĩyo ya ikũmi na mũgwanja na chapter ya ikũmi na ithathatũ ya Atũmwo, wone background ya ũrĩa kanitha ũcio wahandirwo. Tũtirĩ na ihinda rĩa kũrĩkia ũhoro ũcio haha. Yena kuchoke ivukwimilia ande salonike nigetha tũrĩkie maũndũ marĩa tũkwĩranĩte matano ũguo marĩa makoniĩ ah, i- maũndũ marĩa makenagia Paulo okay tũkuga atĩ marĩ nĩ mweri wa gatano nĩguo tũgũthomaga tondũ ũhoro ũrĩa mwega twahunjagia ndwakinyire kũrĩ inyuĩ taarĩ o ciugo theri, no gũkinya wakinyire wĩna hinya, na wĩna Roho Mũtheru, na wĩna ihoto itangĩthanganio. Metĩkirie ũhoro wa ma. Na inyuĩ nĩ mũĩ mĩthiĩre ĩrĩa twe ah, tuonekaga hau nĩ tũyaria ũhoro wa ho ũra- ũrĩa we mwene aikaraga gatagatĩ-inĩ kao. Mũhari wa wa gatandatũ-rĩ, Ũkoiga atĩrĩrĩ, Na inyuĩ mũgĩgĩtuĩka a kwĩgerekania na ithuĩ, o na Mwathani mwarĩkia gwĩtĩkĩra ũhoro wake, mwĩna mathĩna maingĩ ta macio ngũmũgwetagĩra, o hamwe na gĩkeno kĩrĩa kiumaga kwĩ Roho Mũtheru. Mathĩna maingĩ moimaga kuma kũrĩ andũ, gĩkeno kĩoimaga kuma kũrĩ Roho Mũtheru. Ũcaragia gĩkeno gĩaku kuma kũ? Akorwo ũcaragia gĩkeno gĩaku kuma kũrĩ andũ, na gwĩkĩra na ũrugarĩ, na gwĩkĩra na kuonaga atĩ andũ arĩa angĩ nĩmarũgamĩte wega, we ũtacindwo. No akorwo ũrutaga gĩkeno gĩaku kuma kwĩ Mwathani-rĩ, ona kwĩna mathĩna nĩũrĩkoragwo ũiganĩire. Tuko pamoja? Koguo metĩkirie, tugire, Maarĩ na maũndũ marĩa monekaga thĩinĩ wao, ĩyo nĩyo yuma point ya mbere, na twaiga magayanĩtio icunjĩ ithatũ, magĩtĩkĩra magĩtĩkĩra ũhunjio ũrĩa waimanire na Paulo, na nĩ ũcokeretwo ũngĩthiĩ mwari wa kerĩ, mũrango wa kerĩ, ikũmi na ithatũ, no igwetete ũhoro ũcio, chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, nĩ yugĩte ningĩ nĩ tũcokagĩria Ngai ngatho Tũtegũtigithĩria nĩ ũndũ wa rĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mwetĩkirie ũhoro wa Ngai ũrĩa mwaiguire na ithuĩ-rĩ, mũtiawamũkĩire taarĩ ũhoro wa andũ, no taarĩ ũhoro wa Ngai, na nĩ ma nĩguo ũtariĩ, na nĩguo ũrutaga wĩra waguo thĩinĩ wanyu inyuĩ mwĩtĩkĩtie. Ũrĩa ũrutaga wĩra thĩinĩ witũ nĩ Mwathani. na twetĩkĩra ciugo ciake thĩinĩ witũ irehetwo nĩ andũ arĩa makuĩte ciugo ciake ti arĩa makuĩte maũndũ mangĩ ah, nĩ tũrĩrutaga wĩra ta ũyũ warutagwo nĩ kanitha wa thesalonike na toiga marũmĩrĩire mũhari ũcio wa gatandatũ mũgĩtuĩka arũmĩrĩri

Haha hena ũhoro mũnene mũno we mũhunjia ũrũmagĩrĩra ũ nĩgetha wĩre mũndũ ũyũ anũmagĩrĩre rĩ kana be my follower nĩ ũndũ naniĩ nũmĩrĩire ũ mwathani ũngĩkorwo mĩtugo yaku na mĩikarĩre yaku ti ya gũkenia mwathani rĩ ona wĩra ũrĩa ũraruta thĩinĩ wa mwathani gũtirĩ hĩndĩ ũkarũgama wĩ thĩinĩ wa mwathani tondũ magakorwo makũrũmĩrĩire, ta rĩu ũmũthĩ thikũ ici nĩ njiguĩte kũrĩ andũ aingĩ mũno mararũmĩrĩra ng'ania tondũ moigaga ako na upako. Ũguo nĩ kuga atĩa? Ũguo nĩ kuga atĩa? Maya mena upako ũcio mathiaga kũgũra nginya Nigeria. nĩgetha mekĩrwo mbete atĩ mahunjia mũndũ mũndũ akagwo ona akaumĩrwo nĩ ũndũ wa upako no upako nĩ ũrogi eh? tiguo ũngĩkaigua mũndũ ũtarakũruta kiugo kĩa ngai agakuonia toguo wanjũria atĩ ona niĩ no nyende gũkena ingĩmenya hau nĩ ha Ee, thina nĩgũkũrehera ũpako. Ndakwĩra hingũra ibuku rĩa Ezekieli mĩrongo ĩtha- ĩta- ĩtatũ na mũgwanja mũhari wa mĩrongo ĩrĩ na inya tũgathoma hamwe nawe tũkona kiugo kĩa Ngai gĩkĩte atĩa kĩrauga kĩu kiugo kĩa ngai nĩkĩo gĩtũragia mũndũ muoyo kĩu kiugo nĩkĩo wagĩrĩirwo nĩ kũrutwo nĩ mũndũ wa ngai kĩu kiugo nĩkĩo kĩngĩtũma ũrũmĩrĩre mũndũ ũcio nĩ getha kũruta nĩ kiugo kĩa Ngai. Harĩ mũndũ wandutire kuma kiugo-inĩ kĩa Ngai principles cia ũrĩa wĩra ũrutagwo. Ngaigua ũhoro ũcio wanduĩka watuĩka mũnene mũno mũno, harĩa hothe ndaiguaga mũndũ ũcio agĩthiĩ kwaria, ndamũrũmagĩrĩra hau.

wa wa ĩmwe wa, wa mũrango wa mbere mwari wa kenda amu ha ũhoro witũ-rĩ andũ acio nĩ maheanaga eh, ene ũhoro wa mũkinyanĩre ũrĩa twakinyire naguo kwanyu na wa ũrĩa mwagarũrũkire mwagarũrũkĩire Ngai Kũgarũrũkĩra Ngai mũgĩtigana na mĩhianano nĩgetha mũtungatagĩre Ngai ũrĩa ũrĩ muoyo na nĩ wa ma. Ndũngĩtuĩka mũkristiano ũtuĩke gũtũũra kũrĩa wahana matiganĩirie njĩra cia mbere

nĩ ma ũndũire bure kabisa agĩkũyũ mekaga bure kabisa nĩcio ithuĩ twakũrirwo na mĩri tũtirĩ ũndũire tũtũire naguo na tũtirĩ mĩri ya na kũu twatigirie na gũtirĩ maũndũ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkiuga atĩ nĩmo tũngiuga atĩ ona korwo ndĩ mũkristiano rĩ ndũĩ thiomo ũgĩkũyũ hakuna Igue, gwatuĩka mũkristiano nĩ ũtuĩke mũkristiano ki tiguo ũtuĩke mũkristiano wĩtĩkĩre kũrũmĩrĩra mwathani mũndũ akwĩra kaũndũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ũgĩka tondũ wĩ mũgĩkũyũ rĩ ũkamwĩra nyonia kuma kiugo kĩa ngai we kaũndũ kau kandingĩ kwanza gũkũ mũrang'a mwĩna thĩna mũnene mũno ũcio

Tuko pamoja? Ũtarĩ ũrahonoka-rĩ, nĩ harĩ maũndũ Ngai akoretwo aheanĩte, ta rĩrĩa ngugaga wendo nĩ universal, tiguo? Makoragwo na nginya indo na makorwo na nyamũ ta wendo. No wamenya ũhoro wa wendo wa Ngai-rĩ, ũcio nĩguo wendo ũrĩa ũgũtũma ũtũũre wĩkaga ũrutaga wĩra wa mwathani. Nĩ ũhoro wa ma? Ta rĩu nĩ nyonaga atĩrĩrĩ, Andũ nĩ moĩ kĩndũ gĩtagwo embarrassment ĩrĩ a very major motivation ya gũtũma andũ marute mbeca. Mũndũ wothe wĩ na tai oke haha, ũcio mũndũ rĩ nĩ wendo wa Ngai enaguo eh? ararora kĩrĩa wĩ nakĩo akoiga egũkũ embarrass nĩgetha wĩtigĩre wĩke atĩa arogeria arogeria

Nĩndĩrahenania? Ĩ! Me na harambĩ ũrĩa kanitha ũyũ wambĩrĩirie, me na harambĩ gũgĩtuĩka atĩ no nginya o mũndũ atware kĩrĩa aratwara kĩanĩrĩ, kĩanĩrĩrwo. Ithe wa Kamau ekĩrĩte nguo iria ciĩtagwo cia rĩĩri ndarĩ. Eh? Athire agĩtwara kĩake na kĩrĩa kĩrathiĩ kĩra gĩkambinĩ akĩnyita guoko nĩgetha cianĩrĩ kĩhunjia kiuga kiugo kĩa Ngai kiugĩte kĩrĩa gĩ ũreka na guoko kwa ũrĩo kwa mothe gũtigĩ kĩa atĩa rĩu we araria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai no mũhunjia ũyũ ũrageria kũmwembaracirĩ ndarahũthĩra kiugo kĩa Ngai Maatiganĩire hau. Aarutire nguo ĩyo hĩndĩ ĩyo? Aarĩ na nguo? Thutha ũcio agĩthiĩ akĩruta nguo. Macirire hau, makĩaga kũiguana, mathiĩ macirira kũu thĩinĩ-rĩ, arutire nguo icio cia ũrĩri ndakĩmũtigĩra kĩinũka. Service itũ ya mbere ĩgĩtuĩka held gwake nyũmba nĩ ũndũ wa kiugo kĩa mwathani. Gĩtigithanagia mũndũ nginya na mũrũ wa nyina. gĩtigithanagia mũndũ na maũndũ marĩa angiuga atĩ nĩmo magũtũra atĩ mamũkuĩte ma ũndũire tondũ kiugo kĩa ngai gĩkoragwo kĩhana rũhiũ gĩtinagia nginya gatagatĩ cio maũndũ marĩa ma ũndũire maũndũ marĩa matarĩ ma kĩroho maũndũ marĩa matarĩ mega mwena ũyũ namo maũndũ marĩa marĩ mwena wa mwathani mwena ũrĩkũ gĩcinaga ta mwaki Ta ũrĩa maandĩko ma Ngai moigĩte ibuku-inĩ rĩa Korintho wa mbere, atĩ ũrĩa wakaga na thahabu na betha na mahiga ma goro, wĩra ũcio ũkagerio na kĩ? Na mwaki, na mwaki ũgacina mawĩra mothe marĩa mangĩhĩa, wa mbaũ na ma mĩtĩ na ma mahuti. Macio nĩ mawĩra marĩa matoimanĩte na kiugo kĩa Ngai. No thahabu na betha na mahiga ma goro-rĩ, nĩ gũcaina igacaina ciacinwo, mũndũ ũcio akaheo kĩheo. Nĩ mũrahota kuona? Rĩu andũ aya andũ aya a kuma bũrũri ũyũ wa Athesalonike-rĩ, moimanĩte na thĩna ũrĩa maarĩ naguo, moimanĩte na mbaara mahũrirwo, na magatuĩka a kũrũmĩrĩra Mwathani, magatiganĩria mĩhianano ĩrĩa yarĩ kuo. Area ĩno nĩkuo kwarĩ eh na kũu ũvoo Athens nĩkw'o kwalĩ na andũ ala mathĩkĩte atĩ mahoyaga ngai ĩlĩ ĩtoĩkaine. We Vaulo amelie, Ngai ũsu mũhoyaga atoekaine nĩwendete ata kũmwĩra ũvolo wa e mĩhianano ta ĩyo? Kũu nokw'o kwĩnako kwa amakanitha ma mũndũ ya Ngondesi ũla wetagwo Diana. Nĩmũĩ kĩsi ĩyo? Ĩla kwatw'ĩkĩte atĩ andũ aya maroiga atĩ mĩhianano-rĩ, atĩ ti ya kũrũmagĩrĩrwo. Na ũndũ ici iratũ ta thĩ ĩno nĩ iria ithondekaga mĩhianano ĩyo, kwoguo nĩ mbeca cio iretha. No andũ aya magĩtiganĩria maũndũ macio mothe ma mĩhianano makĩrũmĩrĩra Ngai ũrĩa wĩ muoyo. Amen. Tũgũtigĩra hau, nayo nĩyo point ya mbere. Rĩu Paulo akĩigua maũndũ maya-rĩ, andũ aya amarora-rĩ, ũhoro ũcio ũkamũkenia. Tondũ mũhunjia wothe ahunjagia nĩgetha one maciaro ta maya, akenio nĩmo. Amen. Ngai witũ amũrathime. Amen.